Ie, ni am fynd i'r gegin awr achos mae'r gegin yn galw, mae e'n dwym tu hwnt heddi, a Low- yy Lisa'n aros amdano ni, Lisa, Lowri, le fi'n mynd? Yy, hufen iâ sy' 'da ti nawr ar uncover yr un cŵl â fi nawr yfe? Hufen iâ, i- oedd hi'n lyfli ar diwrnod fel hyn, ond peth hurt i wneud mewn sw- mewn stiwdio twym. Dwi'm cweit neud sense, ond mi fydd hi. Newn ni fe yn gloi. Newn ni fe yn gloi. Ie, dwi erioed wedi neud hufen iâ yn ffwc, ma' rai' fi weud. Wel, t'mod beth, mae'n un o'r pethach 'na ni'n bwydo'n plant trwy'r amser, ni'n mwynhau e'n hunen, Ond mae fe yn un o'r UPFs 'na, Ultra Processed Foods. Felly, i gael um, hufen iâ yn weddol rhad, maen nhw'n gorfod glynu'r holl bethau yma gyda'i gilydd, gyda Cymega. So, os ych chi am wneud un eich hunan, a dwi e ddim yn anodd. Reit, i ddechrau gyda, fi'n mynd i ddod i gwinw i'n lan fan hyn, oce? Okay? Falle na gewn ni fe wedi chwithio'n galed. Mae'n flin dydi am y sŵn. O, chi'n mynd i cael sŵn nawr, neu chi'n mynd i cael sŵn gynnes. So, o'n i'n meddwl falle bod nawr yn well. Um, so, fi wedi gwahanu pedwar wy. Y pedwar melynwy miwn fan hyn, a'r pedwar gwynwy, wna i stopo fe mewn dwy, llai na munud, ok? Yym, a'r melynwy miwn fan hyn, so pedwar wy, ok? Miwn at hwnna, siwgr i felysu. Wrth gwrs mae siwgr ynddo fe, mae e'n ddilys, ok? Fi'n mynd i jyst rhoi hwnna bant. Dewch chi i esgus bod hwnna wedi chwipo lan yn soft peak fel maen nhw'n alw fe. Dim fel meringue yn galed, ond gyda jyst tamed o aer ynddo fe. So, siwgr, mae lan i chi os chi'n moyn defnyddio siwgr gwyn, allwch chi ddefnyddio siwgr brown, allwch chi hyd yn oed dodi mêl neu rywbeth tebyg, syrup neu rywbeth fel 'na miwn ynddo fe. A jyst mater o curo'r ddou 'ma at ei gilydd. Mae hwn mor syml, mae e, mae braidd yn embarrassing i ddod â fe ar y rhaglen. Ond... Syml i ti! Ond y peth yw, beth mae'n rhaid i chi gofio yw, beth 'y chi'n bwyta fan hyn yw wye, hufen, A siwgr. A dyna i gyd. Reit. A fi... Dim byd wedi ychwanegu. A dim byd. Dim ychwanegiade artiffisial. Na. Oni bai bo chi am neud ych pralin, neu bo chi am neud ych ych cwli neu'ch ych compot. O- ond ma' ma'r ma'r ma'r sail y peth yn syml iawn. So fan hyn nawr un blas bach tro iddo fe. Beth i ni'n neud fan hyn yw dwli aer ynddo fe i ga'l rhoi bach o foliwm i'r hufen iâ yn y pen draw. Oce? So beth fi myn' i neud yw tynnu hwn i ffwrdd. So newn ni esgus bod e wedi chwipo lan tym bach yn fwy. Fi'n myn' i ychwanegu... Tymed bach mwy na nawr. Tymed bach mwy na 'ny. Ond chi'n gallu gweld ma'r aer yn dechre myn' miwn fynna'n barod. Oce? A nâi jyst chwipo hwnna nawr miwn i'r melynwy fynna. A myn' lan i chi pa pa sort of order falle bo' wi- bo' gwell gyda chi. Os yw hwn wedi chwipio lan yn fowr a bo' chi moyn cadw cymun o aer miwn 'da fe, falle bod e'n well dodi yr hufen miwn gynta. So fi wedi chwipo hwn lan yn yr un cyfeir- yn yr un peiriant, yn yr un bowl yy o fla'n llaw. Jyst hufen dwbwl sy isie fanna. Jyst hufen dwbwl, ie, neith yy neith yy hufen yy chwipio y tro'n iawn 'fyd, ond hufen dwbwl, neith hufen sengl ddim chwipio fel 'na. A ni jyst yn myn' i droi y cyfan trwyddo. Do's dim rhaid cadw unryw aer mewn fan 'yn nawr achos dw- wel ma' ma' 'na aer yn yr hufen ond yy dim cyment â 'ny. A wedyn mewn â'r gwnwy. I fod yn hollol onest i chi, 'na gyd yw e. O reit. Na ma' 'na sawl ffordd o neud hufen iâ, ma' rhai yn neud custard, ma' n'w 'di dewhau e a wedyn ma' nw'n rhewi hwnnw. Ond ma' hwn, chi jyst yn troi y cyfan trwyddo fel 'na, a beth bydden ni'n neud nawr yw dodi hwnna yn yr oergell, fel gyda bach o cling film falle dros y top, tan bod e'n dechre caledu. Wedyn do mas a fe a rhoi chwipbarn arall iddo fe. A beth fi 'di neud fan hyn yw creu jyst tamed o yym fi 'di rynddio mafon a fi 'di ychwanegu jyst tamed tamed bach bach bach o siwgr achos ma'r siwgr yn do mas a'r sudd mas o'r ffrwythe. Ti'n meddwl oergell neu rewgell? Beth wedes i?
Oergell. Rhewgell. Rhew- ah reit.
Rewgell. O ma' rywun yn gryndo. Rhewgell. A chi moyn dechre rhewi fe, ond ma'r crystale yn yn yn dechre ffurfio, chi wedyn yn moyn jyst rhoi chwipan fach arall iddo fe, a pryd 'ny chi'n rhoi 'ych ffrwythe trwyddo. Reit, pan mae hanner ffordd te? Pan mae hanner ffordd yn gwmws. Ok. Achos petai ni'n dod i fe miwn nawr, bydde fe jyst yn mynd trwy'r cyfan, a bydde'r cyfan yn mynd yn binc. Bydde fe'n blasus, ond dyw e ddim yn mynd i fod fel ripple, ok? Nawr fi 'di defnyddio y yr mefus fan 'yn, ma'r mwyar yn dod yn 'u tymor, wel nage dod, ma' nw yn 'u tymor, fi 'di bod yn pigo nw dros yr wthnos, Mae rheiny yn berffeth ar gyfer wneud hyn. A be ti 'di neud fan'na, jyst bach o siwgr ar ei ben e? Bach o siwgr, a 'dyn ni'n neud gwmws un to, peth to gyda'r mwyar. Bach o'r, yy, dwrned o'r mwyar, bach o siwgr, llonllwy fwrdd, falle dou llonllwy fwrdd. Dodi fe mewn, tan bo' gyda chi bach o'r sudd, fel 'na, a wedyn chi'n dodi hwnna trwyddo. Nawr, yn y pen draw, be' chi'n neud wedyn yw arllwys e mewn i dun, A dyma'r tin sy gyda fi fan hyn. Oh! So fi 'di allws e miwn, ar ôl yr ail chwipad... Ma'n edrych yn fwy yn y tin.
Wel gwmws yr un faint yw e. Ie. Pedwar wy, jyst dros cant, yy jyst dros, dan 200 gram o siwgr, a beth arall o'dd 'da fi, a 300 mil jyst drosto o o o hufen dwbwl. Reit. A do's dim hyd yn o'd rhaid cadw at y ratios 'ma. Na. Llwch chi amrywio fe tymed bach, llwch chi ddodi yy fatha ychwanegol miwn 'da fe os 'ych chi moyn. So ma' hwn nawr Bydd y gellhon e mas. Mae yn rhewi'n galed, so amser chi moyn i fwyta fe, tynnwch e mas wed- wedyn 'ny cwarter awr o flan llaw. Ok. Felly os o's plant bach 'da chi, bydd rhaid nhw fod yn amyneddgar. Yy, tynnu mas ryw gwarter awr o flan llaw, fel bod e yn toddi digon, a yy ddod â rhein mas i chi. Ma' un da- gyda chi fyna yn barod. Edrych yn neis, nag yw e? Oce, mae e'n, mae e'n un blasus. Ni wedi iachus i ddechre, a nawr... Dim ots e, a nawr cawn ni off. Cawn ni off o hufen iâ. Ond b- odi, ond mae e yn yy yy falle bod e ddim yn dda i chi, ond dyw e ddim yn ddrwg i chi chwaith. Na. Dyna, 'na, 'na sy'n...
Chi'n gwybod beth sy ynddo fe. Chi'n gallu gweud safon hufen iâ, os chi'n gadael e doddi, mae'n gwahanu, os ydyw e'n hufen da, i-, da, dyw e ddim yn gwahanu, achos jyst hufen a cwpl o bethau ychwanegol sydd wedi rhewi ynddo fe. Felly, ga-, roi... So, gyda hwnna wedyn, cwpl o... Bach o ffrwyth fresh. ...o ffrwythau ychwanegol. A beth sydd gyda fi fan hyn, rho-, rhoi un o'r rhein i ti, Rhodri. Rhoi un i ti, Siân. Diolch. Ok. Ti Rod. Diolch. Ni Diolch.
Pobol llwy i chi fyna. A beth dwi 'di neud fan hyn i droi bach o crunch ar y top. Neis, i ogl yr wthnos.
Yym i greu y brittle 'ma fan hyn, fi jyst wedi dod i 82 gram o gnau, 85... Ie. ...gram o siwgyr, a jyst gellwn neud oddi a'i oll llwyse mas ar ben silicone. Gellwn e oeri, a ma' gyda chi'r darne bach 'ma fel hyn, sy'n hyfryd 'to fel topping bach

Bydd yn rhannu stori i dad-cu gyda ni. Roedd i dad-cu yn garcharor rhyfel yn Burma, a dim ond ers iddo fe farw maen nhw wedi dod i wybod y gwir am y dioddef. Gewch chi weld y cyfan, mae'n stori a hanner am saith o'r gloch. Fyddwn ni nôl gyda chi dydd Llun am ddoi o'r gloch. Joiwch y penwythnos a'r tywydd braf, gobeithio, yn dilyn newyddion a'r tywydd nesa ar S4C, trysorau teulu. Dyna ni i gyd fan hyn.